Nĩ thengiũ kwĩ Ngai nĩ gũtũkinyĩria ihinda rĩrĩ. Uma mũthenya mwega, mũthenya wa kĩrathimo, mũthenya wa Sunday tumeishi, tumekuwa pamoja na neno la Mungu likatulisha, likatulinda. Kĩrĩa gĩatũma njũke live mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ ndĩna ndũmĩrĩri kũrĩ andũ othe arĩa mareyendera maũndũ mega tondũ maũndũ mega ũngĩaga kwĩyendera mbere mbere ya wendeirwo nĩ arĩa angĩ ambaga kwĩyendera maũndũ mega na ũtigage kwanĩrĩra mĩatũ Kana ũtigage kwanĩrĩra irathimo ciaku kwĩ kira mũndũ. Tondũ ti andũ othe makwendagĩra maũndũ mega. Angĩ moragia ũgakua rĩ moke mathiko, angĩ moragia ũkabacana rĩ magũthekerere na mone cia kwaria. Koguo hĩndĩ ciothe ũkĩaria na andũ, mwana witũ wĩmenyagĩrĩre mũno. Ũkĩra andũ ũrĩa ũrarathimirwo na ũrĩa Ngai arahingũrire mĩhaka yaku na ũrĩa Ngai arakũheire wĩra mũnene. Wĩmenyagĩrĩre mũno tondũ arata acio no o magoka makũgũithie. Amwe ao ti arata, no nĩ kũrĩ arata genuine. Mũnyite wega. Nĩ kũrĩ arata very genuine na mangĩrũgama nawe through thick and thin. But very few. arĩa aingĩ nĩ agũgũkururia ndoro-inĩ arĩa aingĩ ona mangĩũrio nĩ mũrata waku ku- kuhusu wewe no maheane rũgano ona we mwene na matũ maku ũtarĩ waigua wĩtheme wĩtheme na ũikare nao na ũgĩ nake ngai agakwaramĩragia ma- mĩhaka yake thiri-inĩ makona ciĩko reke tu Warathimwo monage ciĩko na maumĩrĩra tondũ the moment wambia gũ share nao, the moment wambia kwĩyanĩka nĩ hĩndĩ wambia kũraga kĩrathimo gĩaku. Heaga Ngai kahinda agũture, akũgererie igerio ciake ciothe, ũhĩtũke ciothe nĩgetha akũne kĩrĩa angĩkwĩhokera. Hĩndĩ ĩrĩa ũragerera moritũ rĩ, ũkoragwo ũkĩmenya ũkoragwo ũkĩgera kĩrathi. ũkorwo wĩ kĩrathi wĩmenyerere mũno mũrata wa mwathani wĩmenyerere mũno ti kwega arĩa maragũithia mũndũ nĩ andũ arĩa hihi ũtangĩeciririe handũ arĩa hihi weciragia ingĩona thĩna ingĩhũrĩra ng'ania no mũndũ ũcio ngĩhũrĩra agakorwo nĩ kũgarũrũka na nĩ atuĩka thũ yaku within very few days nĩwe wa mbere gũkwanĩka nĩwe wa mbere nginya kũruta mathiri maku mangĩ rĩu kũrĩa kũrĩa hihi angĩenda ndũgateithĩke akarutaga thiri iria ingĩ kũhaka rĩtwa rĩaku gĩko nĩgetha ndũgathereme tuonete aingĩ makĩheo ma contract mũndũ agathiĩ akaũrio ng'ania nĩ ũmũĩ akauga ĩ nĩ ndĩmũĩ no ndakoragwo e mũrũngĩrĩru ũguo agathũkia gĩtama Hmm? mbeca ũretereire mamirioni ma mbeca cikatharara cikaharagana nĩ ũndũ wa kiugo mũrata wĩmenyerere mũno ndinakuorota njichunge sana ĩno thĩ ti ĩrĩa tuoi wĩmenyerere na ngai agũteithie na akũhe arata ama tondũ marĩ okuo Niĩ njĩtagwo Wambũi wa Kahara, na ndikoragwo na maũndũ maingĩ. Ngai akũrathime na agwĩke wega na ũgĩe ũgĩ umanĩte na kũrĩ Ngai. Agũteithagie akuonere mĩaramano na angĩona ũru mbere akũhithe. Bye.